Salam gadyrdanlar. Gurban Nazar Ezizowyň sungat hakynda şeýle setirleri bar. Sungat diýmek näme bilýärmisiňiz? Ele alýalar-da ýiti keseri. Lokga daşyň ähli artyk bölegini ýonup döredýäler ajap eseri. Artykmaçlyk duşmandyr sungatyň. Tygşytly bolanda beýikdir nama. Men pikirimi bir söz bile aýdýakam, o ýerde üç sözüň geregi näme diýýä. Garaz, sungat artykmaçlygy halanok. Sungat nepisligi, inçeligi gowy görýär. Ýöne sungatlaryň içinde iň naýbaşysy bütin dünýäde aşpezlik sungaty hasaplanýar. Biziň ýurdumyzda aşpezligi sungat derejesine eltmegi başaran, ençeme şägirtleri ýetişdiren we ýetişdirýän, öwrenmekden lezzet alýan, tagam taýýarlamakdan lezzet alýan bir aşpez bar. Ol şu restoranyň aşpezi, şu restorany döreden ýigit Döwlet Permanow biz Gyzgala restoranynda täze proýekte başlaýas. Proýektimiziň ady Ak telpek. Näme üçin ak telpek? Aşpeziň kellesindäki telpegi we türkmeni türkmen edýänem owadan ak telpek. Garaz şu manyda biz proýektimiziň adyny Ak telpek diýip atlandyrdyk. Ak telpek proýektini ýazga geçirýär, montaž edýär, size hödürleýär Ak kepderi production.

Millionlarça tomaşaça illeşlerimize we watandaşlarymyza ýetiresim geldi-de, şeýdibem Ak telpek diýen gepleşik döredi. Gepleşik döräni bilen sizi gutlaýan. Birinji gepleşigimiz. Menem kän şeýle gepleşik dörär. alyp bararys, watandaşlarymyza, myhmanlarymyza ýetireris, düşündireris, okadarys, öwrederis, düşünmeýän zatlaryny görkezeris, bişireris, soraglaryna jogap bereris diýip kän arzuw edýärdim, pikirlenýärdim. Ine Hudaý tarapyn şu gepleşik başlady. Sizi ýene-de bir sapar şu gepleşigiň birinji sany bilen gutlaýan. Menem sizi gutlaýan. Aslynda bu iň owadan gepleşikleriň biri bolar diýip pikir edýän. Sebäbi Döwlet Pirmatowyň bir sözi bar. Adam haçan bagtly, haçan garny dok bolsa diýip.
Hakykatdan hem adam dok wagty bagtly. Sebäbi gowy iýip-içmek, nahardan, iýmitden lezzet almak her bir ynsanyň, her bir adamyň iň ullakan bir borjy diýsek hem bolar. Borç, borç sebäbi organizm talap edýär, şoňa görä-de organizm talap edişine görä-de biz iýmitlenmeli, bişirmeli. Restoranlara gitmeli, maşgalamyz bilen gitmeli, öwrenmeli, itd. Indi şef aýtdy, sagdyn iýmit, dogry iýmit, datly iýmit biziň durmuşymyzyň bezegi we owadanlygy diýdi. Şu günki gün şu proýekti gollaýan Arsektor Production-a, Owadan ülke hojalyk jemgyýetine aýratyn sag bolsun aýdýan we şef-powryň özüne hem-de Gyzgala kompleksine

Şol önümden täze naharlary, tagamlary çykarmak üçin bazarlarymyz, marketlerimiz, umuman rynek pozwolýat edýär oňa. Ýöne biz öz kompleksimizde, restoranymyzda ýörite syrawaniýa açmak ideýa geldi, pikir geldi, arzuw etdik o barada syrawaniýa peýnir önümleri taýynlamak, özümizde öndürmek, özümiz müşderilerimize bermek biz üçin ullakan abraý. Restorana birinji dana plus berýär. Sebäbi öz önümiň özüň öndürýäň, ýaňky öndüren önümiňe-de özüň jogap berýäň, uwereni ädim ädýäň. Şu kompleksde restorana degişli syrawarny açdyk. Syrawarnyda ussat syrawarlarymyz bar.

Menýumyzda öz syrlarymyzy kän ulandyk. Şolaryňam käbir tagamlaryny şu syrlardan men size peýnirlerden taýynlap berjek şu gün. Garaz, şu günki taýýarlanjak tagamlaryň hemmesiniň düzüminde syr bar. Da. No. Ýa poporobyl şul önümi. Ýagny şul önüm ýagny gözüme düşdi-de açyp barlap göreýin diýdim-de. Ýa diňe syrlardan ederis ederis diýip ýördüm men. Ýöne bu ta bu önüm gaty ideýany. Näme ideýany, näme pikir geldi, ideýam geldi. Hemme müşderilerimiz, myhmanlarymyz ýaňky tomatny supy, tomat çorbasyny, e, turetski we italýanski we ispanski we hemmesiniň görnüşleri tapawutlanýar. Ken restoranlara öýret iýmek üçin gidýärler. Şony Pikir etdim dawayty şu gepleşigimizi yazaly, görkezeli. Men üçin hem gyzykly näme boljagyny. I şol syrdan daşary bir sany tomatly supan taýynlap göreli diýip teklip berýär. Oho. Gaty gowy. Indi şu tomatly sup diýeniňizde bir zat aýdaýyn. Gepleşigimiziň iň başynda mähriban halyplar bilen tomaşa edýänler

Öz mneniýam bolar, siziň hem mneniýaňyz bolar myhman hökmünde. I şu şul supy, şu çorbany öý şertlerde köplenç pomidorlar turşy gelýär. Ýöne möwsüme görä edilipdir, ýapylypdyr. Menä gaty halyp. Ýa zadam goşmak gerekkä taýynma, eýýäm. Taýyn, taýyn. Ýöne blenderden geçiräýsem. Diňe bir nýuansy bar, blenderden geçirip bolansoň elekden geçirmeli, sitadan. Ştoby ýanky pomidoryň gabajyklary öňüňize düşmez ýaly. Abastanom. Şas posmotrim näme bolýan. Bu tomatly çorba bankada taýyn görnüşine gelýär. Da, mož.
No. Geljekde bu önümiň daşyny aýyryp konserwa etseler has gowy. Taýyn tomat. Sebäbi taýyn.
Lüboý. Daş türkmen milli tagamlarymyzda da taýyn dogramamyzda zadymyzda tomat ulanýas. Şuny açyp Göni guýan ýagdaýyňyzda, ýagny daşy arassalanan, taýyn tomat bolýar. Garaz, türkmen myhmansöýerligi diýilse, näme aýdardyňyz, Döwlet? Türkmen myhmansöýerligi biziň türkmen saçaklarymyz bolelyndygyny, berekedimiz kändigini görkezýän alamat. Restoranlarda çörek çörek bilen öňüne çykmasa da müşteriniň suw bilen öňüne çykylýar. Suw guýulýar, çaý hödürlenýär, kofe hödürlenýär. Ondan soň ýaňy çöregimizi, galan işdäaçarlarymyzy, naharlarymyzy müşderiniň saýlan sargydy boýunça taýynlap berýär.

Sot rubimi bar, her hili görnüşi.
A eger-de çörek önümlerini saýlamaly bolsa, haýsy çörek önümlerini köplenç saýlaýaňyz? Haýsy önümçilik? Önümçilik, önümçilik. Öz önümçiligimi saýlaýan. Öz önümçilik, koneşna. Öz önümçiligimizi saýlaýas. Näme üçin? Geljekde biz öz önümçiligimizi ýola goýýan bolsak, biz Öz tehnologlarymyz, öz pekerlerimiz, öz aşpezlerimiz bilen häzirden eýýäm şoň retsepturalaryny şo işläp başlaýarys. Men size halypa diýýän, sebäbi bir giden şägirtlerimiz bar, aşpezçilik boýunça ýetişdiren. We özüňiz kimiň şägirdi? Halypam diýip kime aýdyp bilersiňiz? Birinji halypam meň kakam. Kakam bişirýär. Häzirem bişirýär. Gowy bişirýär. Soň kakamyň ul dogany ol häzir aradan çykdy, o ýok. Ýöne kiçilikden şonuň terbiýesini alyp, hemmämizem biziň maşgalamyzda erkek kişileň barysam bişirýär. Ondan soň ýuwaş-ýuwaş okap başladyk, özümi tanap başladyk. Käbir restoranlar Gidip iýip dadyp başladyk. Şonuň nädip taýynlanyşyny pikirlenip başladyk. Öwrenip başladyk, gyzyklanyp başladyk. I şeýdip ädim-ädim bilen daşary ýurda okuwa gitmeli boldy, Ukraina. Şo taýda okadyk. Boş wagtymyzam biderek geçirmäli diýip, hünär öwrendik. Şo hünärem häzirki wagtda öz ýurdumyzda, öz restoranlarymyzda

Getir hemme naçinkalar. Aýdym edil şu zakuskada diýemokda umuman awokado önümine alternatiwa hökmünde başga näme önüm bolup biler? Awokado önüne alternatiwa marinowanyý kabaçki bolup biler.
Bolup biler spokoýno. Marinowanyý kabaçki na slaýsy bize marinowanyý ruleti ýüz prosent otagam berenok ýöne şu awokadonyň terligini

On židkosti suwy az. No, ýaňky terligi salatlaryň içine-de ter ýagdaýynda kabaçkini ulanmagy gowy görýär. Sebäbi sähel duz bilen marinad berýäň, suwuny öndürip üýtgedýär. Smasku daýtsy, pažalysta. Döwlet şefiň degustatory kim esasy degustatory? Döwlet şefiň esasy degustatory.

Kärdeşlerim beýleki restoranlaryň, restoranlaryň şef-powurlary elmydama meniň gapymda, myhmançylykda. Hemişe-de men menýu täzeleýän, olary çagyrýan, olaryň hemmesini sylaýan, hormat goýýan. Olar-da gelýärler, öz mnýeniýalaryny, öz pikirlerini aýdýarlar. Käbir ýerde maslahatlaşýarys, käbir ýerde

Uludan kiçä çenli.
Aslynda aşpezçilik sungaty, meň pikirimçe, kärleriň we sungatlaryň içinde naýbaşysy. Men hatda aşpeziň lybasynam söýýän we iki müň on ýedinji ýylda bir film döredipdik. Diana diýip film. Şol filmde, şol film aşpez hakdady.
Azat Dönmezow baş keşbi ynandyk we şol filmiň döremegine-de sebäp bolan toý mekanlaryň Ýeri bolupdy. Umuman aşhana diýjek bolýan da men aşhana bilen hemişe gyzyklanýan. Özüm bir üýtgeşik aşhanaň ussada diýibiljekkä. Ýöne türkmen tagamlarynyň içinden Döwlet şeýle sowal, haýsy tagamda syr bar? Ýa aslynda türkmen aşhanasynda syr barmy? Bar.
Ýöne biz peýnir diýip atlandyrýas. Peýnir, hawa peýnir bar. Peýnir, a.
Soň gelmedimi bize şo peýnir? Soň geldi.
Soň geldi, ýöne meniň bilýän tagamlarymdan soňky döwürde gaty bir ady belli tagamlarynyň biri peýnirli gutaplar bar. No, türk, türk aşhanasyndan gelmedimi şol? Şol imino kökümizden diňe gurt. Bar bize.
Süzme, süzmeden edilýän ýaňky nähili diýsemkä. Suwuk ýagdaýda süzme, onuň içine çörek, aýran däl, o çynynda çalam däl. Çalma mı kaýa?
Çalma. Hawa, çalma. Teksturasy gustoý, gaýmak ýaly. Ýadyma düşýä, çörek dograp, ýaňky üstüne gaýnap duran mesgäni guýup çöregiň, üstüne-de şo süzmäni. Ýanky çalma edip guýýan köne owma diýýän naharam bar. Owmaç diýýär. Owmaçam bar. Ondan daşary ýanky süzmänem üstünden guýup, üstüne-de gowrulan sogany, umuman osnovnoý nahar ýalap iýýänlerini bilýän. Soňam ýanky gurt, gurt könelikden gelýär. Gurda-da bizem ulanýas. Häzirki döwürde gurt edýäs-de,

No razne marinady. Häzir telekeçiler tüweleme her hili zatlary öndürýär. Bazarlara çykyp görýän reňkli-reňkli önümlerem, gurtlaram Çykarýarlar, patiken, patiken tüweleme. Indi şeýle sowal.
Gurt e, dünýäniň indi iň naýbaşy aşhanasy, fransuz aşhan- aşhanasy hasaplanýar. Mysal üçin. Dünýäde
käbir käbir aşpezleriň, käbir e, žurnallaryň Aýdyşyna görä, fransuz aşhanalar, ýöne her bir ýurduň öz köki bar. Her bir köki bar, şo köküň hem özüniň hem taryhy bar. Fransuz aşhanasy bütün dünýä, ýaňky fransuz tagamlary bilen, onuň üýtgeşik bişirişi bilen, onuň üýtgeşik podaçasy, berilişi bilen tanalýar. Fransuz aşpezler meniň tanaýan aşpezlerim hiç haçanam ter däl önüm ulananok. Edip bilselerem hemme önümleri öz restoranynda öndürip müşderä hödürleýärler. Ýa-da bilýän 100% bilýän postavşikler, öndürijiler

Ýörite näçe ýyldan bäri işleşip gelýän etçilerimiz bar, towukçylarymyz bar, towuk önümleri öndürýän bar, hindiguş önümleri öndürýän ýörite fermalar bar. Köplenç indi men towukdan, etden şol önüme geçip başladym. Käbir naharlarym Bolly meni ýeňlirak bolar ýalak. Hindi guşuna edýäs.
Hindi guşuna edýäs.
I gyzykly käbir tarapda özümize-de gyzykly bolýar. Nähili öz ýerli çig malymyz bilen işleşip, işläp önüm çykarmak. Ýöne tüweleme gaty gowy. fermalar işleýär. Ondan soň göw önüm günde ter, günde svež alýas, günde. Günde şu bazara çykmaly däl diýselerem, şo gün bazara çykylýar, sebäbi göw önüm, otlar, Gündäki gürrüňler. Ondan soň siz möwsümleýin önümiň tarapdary, şeýlemi?
Kän aşpezler möwsümleýin önüm. Kän, sebäbi Tomusda käbir önüm has gowy ýetişýär, şondan gowy bir tagam çykaryp bolýar. Gyşda ýa o önüm uje ýitýär, ýa üýtgeýär. Ondan soň ol önümi aýyrýas i täze menýumyza täze. Şu wagt dekabr aýyna gadam goýduk. Gyşyň ilkinji aýy gyş paslyna başladyk. Näme önümler möwsümleýin önümsiz gyşyň şu wagt? O. Tak. Kädimiz. Serediň, ynha şu ýerde. Gyzgala restoranynyň syr önümçilik aşhanasy, syrawarnýany syr önümçilik aşhanasy diýip bilýärmi? Syr
bolup biler. Aha, mozzarella, mozzarella cherry, burrato, adigeyski syr, halumi, suluguni, çiçil, kakamber, kaçota, gara dünýäniň tejribesinde nähili görnüşli syr öndürilýän bolsa, indi şu syrlaryň hemmesi

Garaz, Gülälek, iýýäň-içýäň, soňam öýüňe gidipjik ýatýaň. Işem başgalar edýär. Işdäň açyk bolsun diýýär. Ýene bir gezek aýdýan. Esasy önüm syr şu ýerde. Zakuska diýýärler orsça, men-ä türkmençe taýak gelýänçä ýumruk diýäýmesem. Garaz, kabaçki, kabaçkiň içi syrly. Balykmy?
Balyk. Balykly balyk näme balyk? Şamga.
Oo, şamga men iň gowy görýän balygym. Gara çörek bilen özüm. Işdäň açyk bolsun Gülälek. A, neme, e, Döwlet şeýle sorag. Bulam püre şugunurdan. Möwsüm, şugundyryň möwsümi, reňki has hmm. bolmasy ýalak. Ýeke özi däl-ä şugundyryň näme goşýaňyz? Ýeke özi.
Ýek ödimi? Ýek ödi.
Be.
Bulam kädi. Şeýlemi? Indi esas ýerine geçýäsmi? Bismillah. Rahman Rahim. Ejem işlemäge gitdi diýip oturan oglum bu wideony göräýse, eje sen iýmäne indi kim diýer? Bolýar bolsa size-de hödürletjek häzir. Awokado alternatiwa soranda, kabaçki bolup biler diýdi. Ýüzde ýüz tagamyny bermese-de, awokadony ýatladýar diýdi, barlap görýäs. Eliňize-de saglyk. Ýüregiňize-de saglyk. Sag boluň. Tomaşaçylar, Döwlet şef diýä ilkinji halypam kakam diýdi. Şoň üçin ussat aşpeziň eziz we mähriban kakasy üçin şu ýerde täze döredilen aýdymymyz bar. Kaka aýdymyň ady. Şol aýdymyň premýerasyny hödürleýäs. Wideo klipini taýýarlan Ak kepder prodakşn. Aýdymy ýerine ýetirýär Rahym Gökdepeli, sazyny ýazan Wepa Saryýew, sözlerem Sädi Sädiýewiňki. Döwlet, kakyňyza aýdyň hökman görsün şul aýdym siziň kakyňyz üçin. Sag boluň.
Ýagty saçýar ýollaryma, Nurly didaryň kakam.

Pesrak görýän da. No. Sap gyzyl bolsun.
Idealny. Tagammy?
Tagamy idealny.
Indi näme idealny diýýäniňi tomaşaçylara görkezäýin näme indi Idealny döwlet. ýaňky Bankasyny alyň şoň görkezeli. Bankasy. Döwlet şefden idealny diýen sözi eşitmek gaty kyn ol. Gyşyň güni garala Näme de tomsuň güni gar alan ýaly bir zat Döwlet şef hiç haçan. Gyşyň güni idealny tomatny sup bişirjek bolsaňyz ýörite tomusda ýapylan önüm tomusda biziň ýerli önümimiz süýji pomidorlar etli pomidorlar ol bişirdik nur dela ne w reklame ýowa düşündim dela na samom dele w kaçestwe diňe bir problema olam daşy gabyjygy bar

Gowy önümde. Çynyňyzmy? Real çyn maýda. Beh.
Zerre reklama edip. Aslynda biz gepleşigiň birinji sanyny reklama etmeli däldik. Sebäbi sponsor gerek däl diýip otyrdyk. Hudaý tarapyn eý Nury öndürýänler. Nesibäňiz güýçli eken. Şefa siziň önümiňiz ýarady. Şoň üçin önümçilikdäkiler görýäňizmi? Önümiňiziň hili ýokary bolsa reklamany Haýyş etmeseňizem önümiň hili reklama bolýan eken. Nur, na samym dele restoranda men Nur kän ulanýan. Haa. Salatlaryma da konserwasiýa zady Nur alýan sebäbi tehnologlar ýagny güýçli w plani konserwasiýa bölüminde.
Haa. Ogurçy, pomidory i wota şuny gaty haladym. Birinji sapar gördüm realno. Da. Ýa ranşe dumal netu takogo. Aha. Poýawilos men begendim.

Şef, Durdur şefiň öz elleri bilen bol-bol ak kepderiň oglanla. Näme? Ak üfläýär.
Bol-bol ak kepderiň oglanlary bol-ow, görýäňmi, görýäňmi? Şefiň öz elinden. Soň öwünersiň begli hemme ýerde. Biz näme maslahat berýäs, gyzgyn naharlary, şwedskiý stol, ýa-da açyk bufetler edýäs. Sowuk zakuskalar, salatlary ýa müşderiniň öňüne öz iýäýjek ýagdaýynda goýýas personalnyň. Galan naharlaram şwedskiý stol ýa-da aşpezler şony şou hökmünde çykarýar i ýerinde ýa müşderiniň islegine görä opredelýonnyý eti, towuk bolsun, guş bolsun, goýun bolsun, balyk bolsun müşderiniň islegine görä ýa assortimenty kän, ýöne az mukdarda. O lýuboý ujin bolsun, obed bolsun biz arasyna ýedi minutdan on bäş minuda çenli ara. Arakesme berýäs, ýagny nahary berenimizden soň ikinji nahara ýedi minutdan başlaýas, serwirowka. Müşderiň öňüne barýança on-on bäş minut geçýär. Şonda müşderi eýýäm düşünýär, doýup gelýänmi, doýdummy, nähili. Käbirleri eýýäm üçünji ýa ikinji nahar gerekgäl, men eýýäm doýdum, ýa desert gerekgäl, men eýýäm doýdum diýip, eýýäm öz. Kommentariýalaryny ofisandyň üstünden goýarys. Şonuň üçin restorana gelýäs, obýazatelno zakaz eden wagtyň salatikdan hökman başlamaly. Sebäbi işdä açar, ýöne-ýöne diýelenok. Adam iýenine görä. näçe mukdarda näme saýlap, näme islegini şondan soň bildirip bilýär. Ýöne aç adam, gaharly adam gelse, hemişe-de näme saýlaýar, eý biz üçin ol gaty ynam berip, saýlap iýýäni üçin gaty begendirýär. Bizem podwodit etmejek bolýarys müşderileri. Käbir ýerde agyr zat kän saýlasa, şu agyr naharyň ýanyna şu iýip gör, sebäbi ýeňil. desertlerimiz meselem ýeňilräk edýäs, ýa işdäaçarlarymyzy ýeňilräk edýäs, ýa ýeňil naharalary agyrrak hödürleýäs. Şeýdip balans saklaýas. Men ýene bir zat isleg hakda aýdamda tomaşaçylara aýdasym gelýär. Gadyrdan tomaşaçylar, Döwlet şefiň eýýäm onlarça ýyl bäri ýörite öz müşderileri bar we müşderiň islegini öwrenmek ussat üçin hemişe wajyp we ýörite şef üçin gelýän müşderiler Togsan götermä bardyr hä Döwlet. Sah, köp müşderiler imina gelýä käbir müşderilerimiz ýöne bar eken restoran girip gelýäler a tak şu tejribämiz näçe ýyl bar bolsa beýleki restoranlarymyzda işlän müşderilerimiz bar olaram jaň edýä tapýa a internetiň üsti bilen tapýa nomerymy tapýa restoran işlän gyzyklanýa umuman şu gepleşikden soň has Garaz, gyzgala restoranda biz. Gyzgalanyň şefam Döwlet. Men size bir zat aýtjak. Eger gyzgala gelseňiz, ynha şu açyk, açyk aşhana. Geçip oturýaňyz, şefi görýäňiz. Ynha, gapydan gireňizde-de şefiň owadan ýylgyryşy sizi garşylaýar we öz islegiňizi aýdýaňyz. Eger-de siz berhizde bolsaňyz, berhizlidigiňizi aýdýaňyz we siziň islegiňiz boýunça hat-da ýörite tagam döredip hem bilýän Şef bar Ştaýda we şeýle şefiň türkmen ýigdidigine guwanýan we türkmen ýigitlerine we gyzlaryna öz hünärini öwredýändigine guwanýan. Ýene-de meň üçin bir zatjyklary taýýarlap otyr.
Asnawnoý naharymyz bar. Häzir möwsümde cwitnoý reňkli gülkelemimiz bilen brokoli bar. Aha. Iň öňki burata syr bilen steýk edip berjek size.

Ýag, witaminleri, uglewodlary, ýaglary ýitirmän ýagdaýyny diňleýin. Indi ýene bir sorag bar. Çalt bişýär diýýärse, aslynda steýkler çala bişirilýär, dogrumy? Bu haýsy milletiň kuhnýasynda şeýle? Çalaja bişirilip, gany çykyp duran eti iýmek haýsy millete mahsus? Argentinskiý steýkler bütin dünýä tanalan steýkler. Argentinanyň mallary umuman şol tehnologiýasy. Argentina, Braziliýa. Häzirki döwürde eýýäm biziň ýurdumyzda biziňem telekeçilerimiz tüweleme ýetişdirýän mallaryndan gowy mukdarda et alyp, biziň ýerli önümlerde stoýklary, ýaňky aýdyşym ýaly balyklary, towuklary, hindi guşlaryny hemme zady ýerli çig mala geçdik. Gaty begendirýär. Indi steak et dogry dämi? Men Stambulda, Delida ýa-da ýaňky San-Diegoda bolup göremde näme üçin biziň etimiz has süýji ýaly görünýär olaryňkydan näme üçin?
Näme üçin? Biziň etimiz hakykatdan hem tapawutlandyrýar. Sebäbi?
Sadaja gowurdagymyzam biz üçin üýtgeşik. Birinji oçurda biziň. medeniýetimiz Mentalite diýjek bular. Mentalitetimiz eýýäm öz etimize öwrenişen. Ikinjidenem tebigatymyzdaky hemme otlar, çöpler hemmesi hem dermanlyk otlary. Ýa Köýtendagyň eti bilen hakykatdan hem Köýtendagyň eti has üýtgeşik. Sebäbi dagyň Etegindäki otlar diýdi, gök mallar iýip-içip, onuň sütüdi-de üýtgeşik, tagama-da üýtgeşik. Hüm.
Garaz, ýaňky eti iýeňde şo malyň nirede bakylanlygy wajyp, näme bile bakylanlygy wajyp, şeýlemi? Kanyşna, hawa. Indi ýene bir ýagdaý bar. Ýaňky çala bişen eti iýjek bolsaň diýýär, bütin dünýä tejribesinde eti ilki doňduryp, hemme nemelerini öldürýärler diýýär. O meselesi nähili? Çala restoranlar owasini gaty gowy sorap, medium prožarka, medium red, prožarkalar kän da. Hawa.
Srednýa prožarka ýa-da medium ýa-da rozowy sok bar. Et

Hawa bilýän men şo tehnologiýany.
Dreş diýilýär oňa.
Şonda wydержка geçýär. Ýagny etiň içindäki hemme suwlar wyparirwats edýär, uçýar. Etiň öz myşsasy galýar. Myşsa, belok i ýagy galýar. A sveži eti, ýagny ýaňy soýulan malyň etini ganly iýmek men hem maslahat berän. Aşpezlik bu sungat diýýän men. Esasy tagamyz taýyn bolup barýar. Bolýar.
Men size şeýle sowal beresim gelýär. Aşpez bolasy gelýän biri bize seredip otyr diýeli. Şol sizden maslahat soraýar. Siziň şoňa berjek üç sany maslahatyňyz näme bolardy? Näme üçin aşpez boljak? Sorag onda. Soragymy berjek başda.
Ondan soň maslahat berip bilýän. Onda siz üç sany näme sorardyňyz şondan? Näme üçin samay glawnaý sorag ete näme üçin adamyň näme islegine görä adamyň niýetine arzuwyna görä şol hünär bolýar. Ondan bäri maslahat biz ýaňky ýetişen şägirdimize maslahat ýetişen soň berýäs ýagny eden ýalňyşyklaryny ýatlaýas etmezlik üçin görelde bolýas aşpez derejesine ýetersoň diňe şoňa gowy niýet gowy doga gowam Arzuwlar bilen şony dowam edip şo maslahat berýäňiz.
Derejelere ýetmek üçin maslahat berip gelýär. At neme şägird alyp dymyp bolanok bar öz ýoluňyzy git diýipler. Nähili bolsada habaram tutup durýas maslahatlaşýas. Kontakt saklaýaňyz.
Çagyrýasam.
üýtgeşik bir produksiýa önüm emele geldimi ýa çig öndümi çagyrýas maslahatlaşýas şol üçin diýip şeýle çykyp olar jaň edýär maslahatyňyz gerekli maslahaty soragy maslahat bilen jemläp ýerinde çözýär ýerinde şo zatlary çözýär. Düşündim. Indi şu gyzgala menýusy dogrymy? Her bir restoranda menýunyň orny nähili?
Restoranda menýu ol şef-powryň özi. Meselem, geldi, men balyk iýesim gelýär, towuk iýesim gelýär. Restorana şony iýesi gelýäni üçin gelýär. Şonda biz şony ýerine ýetirip, na wyşşym uruwni şony bermeli, taýynlamaly.
Indi, siz menýu taýýarlanyňyzda ilkinji şertler näme bolýar? Haýsy kriteriýalar boýunça menýu taýynlaýaňyz, mysal üçin?

Şoba hemişe gelende-de şol isleg bolar. Haýsy bir önüme, haýsy bir tagama köp isleg bar bolsa, şoň esasynda tagam taýynlap, şony menýu goşýaňyz. Köplençe
bazara görä, produktaryň balygy möwsüme görä taýynlanýar. Günüň çorbasy-da bolup bilýär. Meselem, plan önüm şu gün bar, ertir ýok. Şo gün alýan, şony taýynlaýan, gelen müşderide. Diňe şo çorbaň bar, şony iýip görüň, soň şo ertesi gün ýa şu ýyl bolanok diýer ýalam, şo önüm bazara görä işjeň. Ýöne köplenç. Ha, onda günüň çorbasy diýilýän zat menýuda bazar we möwsüme görä işlenýän zat ekeni. Günüň çorbasy gaty kän restoranlarda bar. Hawa. Gaty kän restoranlarda bar. Ol gowy pikir, şo bir çorbany iýip durman, hemişeki müşderiler.

Hemme zat diýýär Döwlet şef, sada bolmaly, tagamly bolmaly we gözel bolmaly diýýär. Hökman. Baş üstüne. Sungat eseri. Sungat ussady Döwlet Permanowdan Gülälek Nebereskulyýewa. Tagamyň ady näme diýdik? Köleň steýk.
Tawuk döşünden steýk. Ýaňy steýk diýdik-da. Hawa.

Boldy öçüriň kameralary iýäýin indi men arkaýyn. Ynha, ýaňy şefiň aýdyşy ýaly, sousy aýratyn beremzok, ýöne syryň içinde sous bar diýdi-ä. Serediň, gaýmakly sous şu. Wau, seret Serdarjan, al jigim, owadan et-de. Muňa seredäý-de. Gözellik! Wau! Iýmäne dözer ýalam däl-ä muny. Ne serediň indi. Şu eti şeý diýip çik kesýäs. Ana. We aşpeziň ellerine saglyk dileýäs. Sag boluň. Aslynda men türkmençiligiň dessuryny iň gowy görýän zadym bar türkmen terbiýesinde. Nahar iýeňde gürlemän iýmeli diýýär. Ýöne men täze proýekte başladym. Hemem nahar iýmeli, hemem gürlemeli. Iň kyn ýeri şol. Nahary gürlemän iýseň gowy. Tagamyny gowy duýýaň, lezzetini gowy alýaň. Doýanyňy basym bilýäň. Ýöne gürläp otursaň nahardan doýanyňam bilmersiň-dä. Ine men ýaly ýüz ýer oturarsyň. Şul desert arabski weçir etdim. Ýörütem şu deserti şo gün iýmedigiňiz üçin, gelmedigiňiz üçin men etdim täze. Görýäňizmi adamlar?
Bolara şunýalak gowy adamlar. Garaz gyz gala restoranynda on sekizinji, on sekizinji noýabrdady gerek? On sekizinji noýabr. On sekizinji noýabrda arap gijesi diýlen ýörite agşam dabara gurnaldy we üýtgeşik tagamlar taýýarlandy. Menem hemişe bolşy ýaly Gelmedi. Gelmedi. Yok seret döwlet üçin men işledim. Ee, Täze klip döretdik, video döretdik, mini film döretdik de uklap oturdum şu gün montajda. Gelip bilmedim. Indi şef diye Gülälek şonda şu diserdi iýip bilmedi diýip men üçin Arap gijesi diýen menýudan desert taýynlap otyr, hämi? Şeýlemi? Bä.
Biskwit finikowy, ýörite hurma bilen biskwit bişirdik. Biskwidiň özi hurmaň tagam berýär. Aa. Imini hurma bar içinde. Düşündim.
Garaz, arap ýurtlary diýilse, ilki bilen hurma göz öňümize gelýär, Arabystan diýilse. Şoň üçin bu desertiň esasy düzümi, önümi hurma. We Ha.
Ýörite vanilli marojny bar. Mhm. Vanilli marojny.
owadan. Sperwa awtoritet, abraý gazan, tanal, soň pul gazanýaň. Hawa, şu ýerde Bill Geýts şeý diýýär, Ilki zähmediň üçin töleýärler diýýär. Garaz, köp zähmet çekmeli bolýaň-da. Ikinji ukybyň üçin töleýärler diýýär. Sen ukyply bolup başlaýaň. Çekýän zähmediňden ukybyň artýar. Üçünji diýýär, ussatlygyň üçin töleýärler diýýär. Sen eýýäm ussat bolup başladyň diýýär. Dördünji diýýär, iň soňunda.

Imbir immunny sistemany berkidýär. Ganyňy arassalaýar. Garaz diýseň peýdaly. Ylalaşýaňyzmy? Ylalaşýan. Gyzlar, ýigitler, kömekçiler hemmäňize köp sag boluň. Şu aşhananyň gap-çanaklaryny ýuwýan, owadan gözelligimize, restoranyň içini süpürýän, artýan oglan-gyzlaň hemmesine sag bolsun aýdýan. Aýratynam ussat aşpez size. Bu günki gepleşigimiziň ilkinji sanyny jemläýeliň. Bize tomaşa edip oturanlara.
Hemmäňize tomaşa edeniňiz üçin minnetdarlygymyzy bildirýäris. Biziň restoranymyzyň gapysy hemişe-de açyk. Näme islegiňiz bolsa kommentariýada ýazyp bilýäňiz. Islegiňize görä tagamlary taýynlap ber diýseňem taýynlap bereliň. Janyňyz sag bolsun elmydama toýlarda didarlaşalyň. Ana, iň gowy dileg, toýlarda didarlaşalyň, ýöne internetde-de didarlaşalyň, sebäbi gepleşigimiziň indiki sanlaryny duşuňyzdan geçirmäň, Ak telpek, Döwlet şefren taýýarlanýan aşhana. Söhbedi diýip atlandyrýan men şuny. Gepleşigiň indiki sanlarynda biz siziň söýgüli aýdymçylaryňyzy, artistleriňizi, media şahsyýetleriňizi çagyrarys. Ilkinji sanynda men sizi Türkmenistanda ussat aşpez bilen tanyşdyrdym, Döwlet Permanow. Gyzgala restorany bilen tanyşdyrdyk. Owadanlygy görmek, duýmak, döretmek bagytdyr. We her biriňize şeýle owadan günleri arzuw edýän. Pikirleriňizi ýazyň. Bizden uzaklaşmaň, gepleşigimiziň indiki sanynda-da tomaşa ediň. Elbetde kommentariýalaryňyza garaşýas.